Issa se naqra storja meħuda minn ktieb jismu Arja Friska Numru Tnejn li huwa ġabra ta' stejjer minn awturi differenti. U l-istorja li għażilt illum jisimha Wegħda mal-Erwieħ. Kitba ta' Lino Psaila u din l-istorja meħuda mill-ktieb Il-Baħar Rasu Iebsa. Qabel ma naqra l-istorja rrid ngħid li f'din il-storja hemm vokabularju mhux ħażin ta' kelmiet meħuda mid-dinja tas-sajd. Rajt partijiet minn dgħajsa, ismijiet ta' ħut, ismijiet ta' għodda li jużaw is-sajjieda biex jaqbdu l-ħut. U għalhekk jekk tisimgħu xi kelma li forsi m'intomx mdorrijin tisimgħuha, ikollkom naqra idea li din hija l-istorja għandha x'taqsam mas-sajd u d-dinja tas-sajjieda. U hija ambjentata madwar iż-Żejtun u Marsaxlokk. Wegħda mal-erwieħ ta' Lino Psaila. Din il-ġrajja hija verità sagrosanta u xhieda tagħha għadu jeżisti inkwatru ex voto fil-Knisja tal-Madonna tal-Ħniena li tinsab ġewwa Bir id-Deheb fit-tarf ta' fuq taż-Żejtuni. Irrid ngħid ukoll li għalkemm din l-istorja hija vera, jien kelli nżid xi kliem biex aktar tkun tista' tagħmel sens u tinqara faċilment. Minbarra hekk, dan l-inkwatru jkompli jikkonfermali li l-maġġoranza tas-sajjieda żwieten kienu ġejjin mir-raħal ta' fuq, anzi, biex inkun preċiż, dawn l-erba' sajjieda kienu kollha joqogħdu fi triq waħda, jew sqaq, kif għadu magħruf sal-lum bħala Sqaq tal-Waħx. Sa ftit taż-żmien ilu kont tibża' u titwaħħax tassew tgħaddi minn hemm, imma llum l-isqaq sar triq wiesgħa u mdawla ħafna. Għall-ħabta li kienet seħħet din il-ġrajja, is-sajd f'Malta kien għadu fil-bidu tiegħu L-inġenji tas-sajjieda kienu l-kurpara għall-qbid tal-klamari, ix-xolfa għall-ħut dimersali, konzijiet żgħar għall-istess speċi ta' ħut u xi tipi ta' nassi, l-aktar dawk tal-volpi. Dawn l-inġenji s-sajjieda żwieten kienu jġorruhom magħhom ma' kull sajda li kienu jagħmlu u jerġgħu jtellgħuhom lura wara s-sajda għaliex ma kellhomx fejn iħalluhom. Marsaxlokk kien għadu se jibda jifforma ruħu, għalkemm ġa kienu jeżistu xi griebeġ mgħammra minn xi sajjieda oħra. Ir-raħal beda jifforma ruħu sew ftit qabel l-1900. Infatti fl-1898 kien sar parroċċa u nfired mill-matriċi taż-Żejtun. Imma madanakollu għal bosta żmien wara kien għad baqa' sajjieda żwieten li ma kinux residenti f'Marsaxlokk u dan għad baqa' min jiftakru, bħalma jiftakru wkoll lil ċerti żwieten bħal Wenzu Caruana imlaqqam Waynes Ġużeppi Abela l-Klakk u oħrajn li ma kinux sajjieda imma bħal speċi ta' bejjiegħa tal-ħut li kienu jinżlu miż-Żejtun u jmorru jagħmlu xi sajda ma' xi ħadd u jekk ikunu ffortunati u jaqbdu xi ħaġa, wara s-sajda jew l-għada kienu jmorru jbiegħu dak li jkunu qabdu. kienu l-ewwel pitkala, differenti mill-pitkala tal-lum, li llum is-sajjieda jieħdu l-ħut li jkunu qabdu l-pixkerija u jgħadduh lil xi pitkal partikolari u dan ibigħu lil diversi kumpraturi li min-naħa tagħhom imorru jbigħuh fit-toroq tal-irħula kollha Maltin. Il-pitkal tal-ħut fi żmien dawn il-ġrajjiet kien utli ħafna għas-sajjied għar-raġuni li dan tal-aħħar kien jefda s-sajda li jkun għamel f'idejh u dan min-naħa tiegħu kien jagħmel kull ma jista' biex jiġbor l-aħjar prezzijiet tas-sajda kemm għas-sajjied u kemm għalih għaliex iżjed ma kienet tkun kbira ċ-ċifra aktar tkun għolja l-kummissjoni li jkun idaħħal. Minn dawn il-pitkali kien għad hemm għadd mhux ħażin, fosthom rużar għali għaċ-ċmajra u saliba għall-werżieq. Meta dawn bdew jikbru, ix-xogħol għadda f'idejn uliedhom li komplew firxu t-talenti tagħhom. Hawn irrid ngħid ukoll li sas-snin ħamsin u anki sa xi snin wara, dawn il-pitkala kienu r-rifuġju tas-sajjieda. Bosta mis-sajjieda kienu jiġu megħjuna minn dawn il-pitkala, l-aktar f'xi xiri ta' xi qoxra ġdida u anki rkaptu. U s-sajjieda, għal din l-għajnuna, kienu jgħaddu l-ħut li jaqbdu lilhom biss. U din baqgħet tintiret sal-lum minn uliedhom u wlied uliedhom. Intant, dawn l-erba' sajjieda, peress li kienu joqogħdu maġenb xulxin, kellhom aċċess aktar ta' malajr biex jiltaqgħu u jinżlu Marsaxlokk għas-sajda li jkun imiss, u għall-bżonnijiet reliġjużi kienu żgur jinqdew bis-servizzi li kienet toffri tal-ħniena, u għalhekk l-inkwatru ħallewh f'dik il-knisja u mhux fil-parroċċa. Kienet is-sena 1891, preċiżament l-erbatax ta' Mejju. Ċertu Ġużeppi Mifsud imlaqqam l-Imrajżi kien padrun ta' dgħajsa u sħab ma' Anġlu De Gabriele, Wiġi Carabott u Ċikku Galea. Dawn l-erba' sajjieda żwieten kellhom id-dgħajsa tagħhom sorġuta f'Marsaxlokk u fid-data msemmija ħarġu jistadu bil-konzijiet imsejħin irqaq, għall-brieqex u għall-paġell, fil-post imsejjaħ is-Sikka tal-Marbat li mhix aktar minn mil u nofs 'il barra minn Dellimara. Sebħet ġurnata tassew sabiħa għammru l-imqadef u rħewlha lejn tal-marbat. Wara kważi lejl sħiħ jillixkaw il-konzijiet. Kif waslu, xerrdu l-konzijiet f'postijiet differenti u kif kalaw l-aħħar konz, wieħed minnhom qal lill-oħrajn, Araw naqa' x'jeqbżu d-dwniefel dalgħodu! Tassew! U jien kont nisma' lil missieri jgħid li meta jidhru daqshekk dniefel f'daqqa ma jkemx xi sinjul tajjeb, qalilhom l-Imrajżi. Ma tridx tgħidilna li se jagħmel xi maltempewx? qal Luigi. Meltem forsi ma jegħmelx daqs Dun Bnazzi, imma xi ħuġa jiġri żgur tu għax missieri ftit li xejn kien ifallilu. X'tridx nirħu xlief forsi naqbdu xi ħuġa u ħallik minn duk li għad irid jiġri għax duk jiġi weħdu, qallu Galea. Għamlu li trejdu, jiena pipa tabakk se nimla, wieġbu l-Imrajżi. Hekk għamlu Gallia u De Gabriele, irħew ix-xolfa waqt li Carabott qabad ireġihom bl-imqadef minħabba l-kurrent, u Mifsud, imxaħxaħ fuq il-poppa, ipejjep il-pipa b'sodisfazzjon kbir. Wara xi nofs siegħa, l-Imrajżi beda jxammem waħda f'waħda u Dlong staqsiehom, Mela l-aħħar xogħol li għamilne ħallejtu xi ħute taħt il-parjol? Le, ta. Qale, Żepp. Mela allura din xbieha ta' ħewti li qiegħed ixxomm? U n-nofs qiegħed ixxomment dejjem xi ħuġa ġdida għand Żepp. Ftit 'il bogħod minnhom instemgħet ċaflisa kbira fl-ilma. U anġlu, li laħaq ġerra għajnejh, qal, Rajtuhax tifwira dejk? Għandu jkewn reġgħu ġejjin id-dniefel! Imma ma kinux dniefel, għaliex biswithom sewwa, titla' ħuta, li l-kobor tagħha kien jissupera sewwa lid-dgħajsa tagħhom, u l-ilma li qalgħet kien kważi għalek lid-dgħajsa. L-erbgħa li kienu nħasdu waħda sewwa, u sfaru daqs il-lellux bil-qatgħa li laħqu ħadu. Wara li ġew ftaħhom xi ftit, Ġużeppi qal, Mela din kienet ir-riħa ta' ħewż li jkun xogħol? Tridewx nerfgħuha għaliex issa struħu l-konzijiet? Qabdu jaqdfu lejn is-sufra tat-tarf, u daħal jerfa' anġlu. Iżda lanqas laħaq qata' l-mazzrella mill-qiegħ li ma għajjatx għajta tal-biża' u ntefa' l-waranijiet tiegħu fiċ-ċagħan mitluf minn sensih. Anġlu! Anġlu! X'ġara Anġ? Iżda Anġlu mitluf kien u mitluf baqa'. U hemm nieqfu bl-ewwel parti tal-istorja.